Kjass ieħor, miegħi Gabriel illum Father Roderick, ġifieri żewġ żabbarin, ġifieri jaf ikun hemm kjass għaliex nafu ftit lil xulxin. Matul dawn il-konverżazzjonijiet qed nirriflettu b'mod informali ħafna s-sentimenti li esprima Papa Franġisku, dik illi ż-żgħażagħ quddiem l-inġustizzji meta ma għandhom xejn xi jgħidu, joħolqu jagħmlu kjass bil-mod kif jgħixu l-ħajja tagħhom, jużaw dik l-enerġija b'mod tajjeb. U f'dawn l-intervisti informali li qed nagħmlu, għax huma intervisti insomma, konverżazzjonijiet, niskopru aktar il-ħidma tal-persuna u kemm ikun hemm anki ħidma fis-skiet. Inti issa bħala kappillan kemm ilek? Issa ili fuq sena sewwa li bdejt fil-parroċċa ta' Ħaż-Żabbar. Ingranajt ġifieri. Eżatt, eżatt.
Issa drajthom u naħseb bdew jidrawni wkoll. Il-ħidma tiegħek bħala kappillan x'tinvolvi? Nibdew minn hemm. Il-ħidma tiegħi fil-parroċċa ta' Ħaż-Żabbar hekk mhijiex ħidma biss ta' quddies jew liturġija jew sagramenti, hekk imma nemmen li tkun ħidma li inti qed tiltaqa' mal-persuna u Filgħodu, fit-talb tiegħi lil Ġesù, hekk nitolbu l-grazzja li matul dik il-ġurnata nitolbu li nkun saċerdot għal dawk kollha li ser niltaqa' magħhom u li se jlaqqgħani hu magħhom. Niġi allura nipprova f'dak kollu li nagħmel, hekk nuri l-wiċċ sabiħ tal-Mulej Ġesù lil dawk li niltaqa' magħhom. U fost l-oħrajn fil-ħidma tiegħek tagħmel dan ukoll bil-ħidma ta' djakonija, forsi tinna ftit anki Il-ħidma tad-djakonija x'inhi u forsi għal min anki mhux familjari tispjega ħjienna. Eżatt, il-ħidma tad-djakonija fil-parroċċa hija dak il-grupp ta' persuni li fil-każ tal-parroċċa ta' Ħaż-Żabbar qegħdin sitt membri Illi aħna jkollna dik il-qalb sensittiva għal min hu fil-bżonn, għal min iħabbat il-bieb, jew anke ma' dawk il-persuni li aħna naħsbu li nistgħu intuhom is-sapport tagħna bħala Knisja. Hekk il-kelma djakonija ġifieri ġejja mill-qadi, hux vera, djakonija, illi aħna msejħin minn Ġesù stess, mill-Vanġelu, illi fil-prattika t-talb tagħna l-Kelma t'Alla fil-prattika nagħmluha fil-qadi tagħna, filli nkunu ta' sapport għal xulxin. Hekk hu, niftakru fil-kliem ta' Ġesù hux vera meta qalilna, Dak li għamiltu ma' l-iżgħar fost dawn ħuti, intom għamiltuh miegħi. Allura aħna stess bħala Nsara, bħala dixxipli awtentiċi tal-Mulej Ġesù msejħin biex naqdu lil xulxin. Il-ħidma tal-lajċi, jew mhux lajċi biss fid-djakonija? Le, fid-djakonija hemm aħna s-saċerdoti flimkien mal-lajċi. U l-lajċi għandhom rwol importanti, jiġifieri fil-Kummissjoni Djakonija Hemm social worker, hemm żewġ żgħażagħ, hemm persuna li kienet tieħu ħsieb ukoll ilha fis-snin tieħu ħsieb il-kummissjoni, djakonija. Hekk illi flimkien mbagħad jiġu persuni oħra, uħud minnhom anke professjonali, fejn aħna niltaqgħu minimu ta' darba f'xahar biex aħna niddiskutu l-każijiet, niltaqgħu mal-persuni, nagħmlu home visits u naraw fejn nistgħu nkunu ta' sapport għall-persuni li aħna niltaqgħu magħhom. Jiġifieri intom tagħmlu Analiżi u daqsxejn background check ukoll mhux sempliċement tagħtu l-ikel u daqshekk jew kif forsi hawn min jaħseb. U m'għandux ikun hekk anzi, jiġifieri all right iħabbtu l-bieb dawk li huma bil-ġuħ jew bil-għatx, iħabbtu l-bieb dawk li għandhom bżonn il-flus. Huma ħafna li jħabbtu l-bieb? Huma mhumiex il-kwantità imma hemm persuni iva fil-parroċċa u ġieli anke jiġu minn barra l-parroċċa imma inti tipprova taqdi lil tal-parroċċa u dawk li jiġu minn barra l-parroċċa tipprova tillidjhom biex imorru fil-parroċċa tagħhom, allura tkun tista' tkun ta' sapport biex mhux biss eh, f'dak li huwa materjali, ma f'dak li huwa spiritwali, imma l-aktar li tuħsib l-umani, l-persuna li ġiet eh, biex titolbok xi ħaġa, inti tajta l-identità tagħha, turija li hija maħbuba minn Alla, li aħna msejħin ukoll biex inħobbu lil xulxin, biex aħna niġu flimkien biex imbagħad inkunu nistgħu naqduha b'mod professjonali hemm fil-bżonnijiet tagħha. Ġifieri fostna hemm ukoll fqar għaliex forsi hemm min jaħseb li l-faqar pereżempju hija sitwazzjoni ta' persuni barranin li qegħdin fostna, mhux ħutna l-Maltin. Mhux għax għandna nagħmlu distinzjoni biex ma ninftiehmx ħażin. Il-faqar jeżisti. Il-faqar jeżisti. Il-faqar kif qed tgħid inti mhux biss barranin imma anke għall-Maltin. Imma naħseb il-faqar nistgħu ngħelbuh daqskemm nistgħu nkunu ta' sapport għal xulxin u naraw kif nistgħu nagħmlu użu tajjeb mis-servizzi eh, milli toffri l-Knisja, li joffri l-Istat, li joffru tant aġenziji, hekk biex ninkunu ta' sapport għal xulxin. Intom ta' spiss, bħala parroċċa, u anki parroċċi oħrajn, ikun hemm sejħiet biex pereżempju nies iġibu l-ikel, tara konkorrenza f'dan il-każ miż-Żabbarin? Ħafna, ħafna. Ġifieri u l-Kummissjoni Djakonija tgħix bil-providenza, kemm dak li huwa materjali, bil-providenza anke finanzjarja meta aħna nkunu qegħdin nissapportjaw ċertu familji u biex nagħtuhom anke servizzi professjonali. Il-nies ġenerużi fejn tidħol fejn tidħol l-għajnuna biex inkunu nistgħu ngħinu lil oħrajn, b'mod speċjali dawk li huma fil-bżonn, ġenerużi ħafna, jiġifieri qatt ma naf li ħabbatna bieb u ma fetħulniex jew għalqulna biex ituna s-servizz tagħhom jew biex ituna l-għajnuna tagħhom. Hekk u dan huwa s-sabiħ tal-Knisja wara kollox, jiġifieri jiena l-Kummissjoni Djakonija għal qalbi hekk għax turi l-wiċċ sabiħ ta' Ġesù hux vera fejn aħna qegħdin naqdu lil xulxin, qed inkunu ta' sapport għal xulxin, jiġifieri dak li qegħdin niċċelebraw fil-Knisja, dak li qegħdin niċċelebraw fil-familji tagħna, fit-talb tagħna, inkunu nistgħu nagħmluh fil-prattika meta aħna sensittivi għal xulxin. U naħseb fi żmien il-Milied forsi l-bniedem ikun daqsxejn aktar ġeneruż mis-soltu wkoll. Iva, fil-Milied ikun hemm diversi anke inizjattivi li nieħdu. bħala parroċċa, bħala kummissjoni djakonija, imma mhux biss, jiġifieri aħna nippruvaw, jiġifieri l-Milied, l-Easter, il-festa, Ħaż-Żabbar fl-ewwel Ħadd tar-Randan għandna l-pellegrinaġġ ta' Ħadd in-Nies, allura anke norbtu rbatna miegħu s-sena l-oħra biex inkunu iktar fil-prattika qegħdin ngħinu lil min hu fil-bżonn. Allura hemm dawn il-ġrajjiet importanti li dak li jkun inkunu nistgħu ngħinuh aktar. kif ukoll ikonna ukoll l-għajnuna ġifiri tal-gruppi u l-għaqdiet tal-parroċċa ta' Ħaż-Żabbar. Ġifiri fejn tidħol sensittività għal minnu fil-bżonn, hekk ninġabru bħala parroċċa nistgħu ngħidu l-Kummisjo Djakonija taqqadna bħala parroċċa biex nkunu nistgħu nkunu ngħinu lil xulxin. Jiġu persuni għall-għajnuna illi ma għandhom ebda bażi ta' fidi? Iva, mela, ġifiri għanna għanejnu familji li ma għandhomx l-istess fidi tagħna. Ma jisibu sapport fil-knisja, jisibu ambjent li għanku ma stess u koll ġifiri ġilli daħlu l-knisja u għax jisibu ambjent ta' kwiet, ambjent li jistaw jirriflettu, ambjent li nistaw nitkelmu. Allura, hemm ħafna sabiħ fejn jidħlu ħbiberiji anke ma' dawn il-persuni tal-Kummissjoni Djakonija u ma' dawn il-persuni li mhumiex tal-istess fidi tagħna. Semmejt l-involviment taż-żgħażagħ fi ħdan il-Kummissjoni Djakonija. Forsi tgħidilna ftit aktar iż-żgħażagħ kif inhuma impenjati u forsi anke hemm żgħażagħ oħra interessati li jgħinu fil-parroċċa tagħhom kif jistgħu jagħmlu? Tajjeb, fil-proġett tagħna għandna ż-Żabbar Youths, għandna l-grupp taż-żgħażagħ li jimpenjaw mhux biss ruħhom fil-kummissjoni djakonija, imma nistgħu ngħidu jimpenjaw ruħhom fil-kalendarju kollu tal-parroċċa. Pereżempju bħalissa għaddejjin jagħmlu l-kartolini biex Fil-ġranet ta' qabel il-Milied, magħna s-saċerdoti, grupp ta' żgħażagħ jiġu inqarbnu lill-morda, inqarbnu lil dawk li ma joħorġux mid-dar, u huma stess jagħtuhom kartolina li jagħmlulhom u jitkellmu ftit magħhom. Iż-żgħażagħ jgħinuna meta tidħol xi providenza, jgħinuna nissortjaw l-affarijiet. Pereżempju, attività sabiħa li għamilna das-sajf, għandna s-Summer Club tat-tfal fejn il-leaders flimkien ma' Father Gillen u ż-żgħażagħ Hekk ipparteċipaw fiha, għamlu xi ħaġa għat-tfal ukoll. Hekk huma okkażjonijiet fejn ikunu iktar viċin tal-komunità ż-żgħażagħ. Huma stess fil-laqgħat tagħhom darba f'xahar jagħmlu wkoll attività li ħa jgħinu lil ħaddieħor. Pereżempju kellna esperjenza sabiħa, ir-Rice Foundation, il-Belt fejn iż-żgħażagħ flimkien mal-leaders tagħhom marru ltaqgħu Imma dawn il-priġunieri li jkunu waslu fit-tmiem tas-sentenza tagħhom, kienu ta' sapport għalihom, tkellmu magħhom. Esperjenza għalihom ukoll. Eżatt, ikunu qegħdin
jaraw esperjenzi differenti li jistgħu jgħinuhom biex jikbru, biex jiftħu għajnejhom quddiem l-isfidi li ż-żgħażagħ tagħna jgħaddu minnhom illum. Meta ngħidu fuq iż-Żabbar Youths, l-etajiet x'inhuma? L-etajiet huma minn erbatax-il sena 'l fuq. Jista' jiġi kulħadd, ġifieri hemm varjetà kbira mhux vera fejn jistgħu jservu, jservu fejn jistgħu jkunu preżenti, fejn jistgħu jissapportjaw il xulxin. Hekk il-programm tagħhom huwa tant varjat li żgur mhux ħa jiddejqu jekk jiġu. Tkellimna ħafna dwar il-faqar, semmejna li l-faqar mhux biss dak materjali tal-ikel jew ta' oġġetti bażiċi imma jista' jkun anki faqar psikoloġiku u inti semmejt anki l-għajnuna professjonali. Forsi tiftaħ ħarira żgħira dwar dan intom kif tikkontribwixxu. Eżatt, il-Kummissjoni Djakonija Pereżempju, wieħed mis-servizzi sbieħ li noffru flimkien mal-parroċċa ta' Wied il-Għajn huwa s-servizz Tama, fejn għandek persuni li li huma counsellors qegħdin l-Università qed jagħtu s-servizz b'xejn lill-parroċċa tagħna, lill-parroċċa flimkien ma' ta' Wied il-Għajn, fejn aħna lill-persuna ngħidulu isma' għandek dan il-kuntatt, ipprova kkuntattjah huwa counsellor u l-persuna stess Tikkuntattja lill-counsellor, il-counsellor jitkellem mal-persuna, jiltaqgħu, aħna nipprovdu l-post. Jiġifieri tant huwa professjonali li aħna stess ma nkunux nafu jekk il-persuna ltaqgħatx jew le. Jiġifieri allura huwa proċess. Inħalluhom fil-libertà. Eżatt, inħalluhom fil-libertà, allura l-persuna tkun qiegħda tikber hija stess fl-għarfien li għandha bżonn biex tkun taf dwar il-ħajja tagħha, dwar kif tista' tgħix aħjar, dwar il-bżonnijiet tagħha. U mbagħad aħna nirreferu Hemm fejn nistgħu nkunu ta' għajnuna u sapport għaliha b'mod materjali wkoll. Għaliex nafu li dawn is-servizzi kieku jiswew il-belli liri.
Ija, servizzi li jiswew il-belli liri u għall-grazzja t'Alla tgħandna voluntiera li huma professjonali li qed jagħtu s-servizz tagħhom b'xejn għall-ġid tal-parroċċi tagħna, għall-ġid tal-komunità. Forsi
tkun ħolma kbira li jekk ngħidu xi darba l-faqar għad jiġi eradikat, imma jekk nistaqsik x'inhi l-ħolma tiegħek vis-à-vis il-Kummissjoni Djakonija? Tixtieq aktar involviment ta' żgħażagħ? Kieku jkolli ngħidlek ħa naqtgħulek xewqtek. Eżatt, iktar servizz taż-żgħażagħ diġà qiegħed preżenti, jiġifieri kuntenti ħafna hekk illi għandna koppja żagħżugħa li qed jagħtu sehemhom fil-Kummissjoni Djakonija. Hemm iż-Żabbar Youths illi Ukoll jagħtu sehemhom meta aħna ngħidulhom biex ituna daqqa t'id. Pereżempju, attività sabiħa li kellna ftit tal-ġimgħat ilu hija grupp ta' studenti mill-Verdala ġew fil-parroċċa tagħna biex jgħinu l-Kummissjoni Djakonija billi ħabtu mill-bibien fit-toroq tagħna u ġabru oġġetti biex inkunu nistgħu nagħtuhom il-familji fil-bżonn. Hekk waħda mill-ħolmiet tiegħi hija li kull wieħed u waħda minna għax il-fqir mhux dak li m'għandux x'jiekol. Jiena li forsi għandi ħafna ġid nista' nkun fqir għax ma nkunx kapaċi naqsmu mal-oħrajn. Hekk u naħseb hemmhekk innaqsu l-faqar, meta aħna nindunaw illi fil-ħajja tagħna aħna rridu nkunu ta' sapport għal xulxin. Hekk u bil-ġenerożità tagħna nkunu nistgħu naqsmu dak li Alla jipprovdilna fil-ħajja tagħna ma' dawk li huma fil-bżonn u ma' dawk li aħna niltaqgħu magħhom. Hekk li nkunu sinjuri aħna meta aħna nagħtu l-ħin tagħna, meta aħna nagħtu l-imħabba tagħna, l-ħniena tagħna, l-mogħdrija tagħna biex inkunu nistgħu nifhmu aktar lil xulxin. Hekk hu.
Fl-aħħar nett, Father Roderick, x'ġibtilna miegħek? Għaliex kull min ġie fi Kjass, kulħadd b'xi mod jew ieħor ġab xi ħaġa, inti x'ġibtilna? Hekk xi ħaġa li ġibt miegħi hija t-teaka, hija din tiġri ħafna miegħi jiena fit-toroq tal-parroċċa tagħna, meta nidħol għand il-morda u noħdilhom il Ġesu. Hekk naħseb huwa dan li jagħmilna Sinjur aħna l-insara, hekk is-Sinjur tagħna u x'vera il-Mulej Ġesu illi meta tħabbat il-bieb u dak li jkun dajlu ġejt inqarbnek, hekk it-tbissima ta' dak li jkun fl-esperjenzi li jkun għaddej minnhom hija xi ħaġa li lili tmissni, timpressjonani u tagħmilni qassis. Ġieli kien hemm biex nagħlqu Xi esperjenza ta' xi tqarbin hekk li tibqa' miegħek kważi tista' tkun ġifieri leġġera anki xi ħaġa umoristika jew xi ħaġa li misslitlek qalbek? Iva,
darba niftakar kont kien il-Ħadd filgħaxija. Għax dawn l-aneddoti qishom tal-home visit meta l-politiċi. Eżatt. Darba kont il-Ħadd filgħaxija għall-qrar, fil-knisja, jiġi wieħed raġel ma nafux u saqsa għalija u qalli l-Papà irid ikellmek u jixtieq jitqarben. Għidtlu mela le jiena u kien għad fadal għal ħin għall-quddiesa allura stajt immur. U niftakar li missieru kien wieħed minn dawk li nqarben jiena. U hekk xi ħaġa sabiħa hi li xtaq li martu u t-tfal joħorġu biex inkun nista' jitkellem miegħi. Għamilna ftit ħin nitkellmu u tqarben, u sakemm mort inqaddes u wara l-quddiesa jiġu qaluli isma' dan għadda l-ħajja ta' dejjem. Hekk u xi ħaġa li lili hekk meta niftakar fiha Hekk timlieni b'ħafna kuraġġ, hekk għall-mod kif il-Mulej Ġesù jaħdem magħna u kif in-nies tagħna jħarsu lejn is-saċerdot kemm għall-grazzja t'Alla għadhom jafdaw lis-saċerdot u għadhom qed jarawh bridge bejnhom u bejn il-Mulej Ġesù. Father Roderick, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek li anki qsamt l-esperjenza tiegħek magħna waqt Kjass. Nittama li dawn il-konverżazzjonijiet sempliċi fil-format tagħhom ħallew il-frott Fil-qalb tagħkom, is-soltu meta tara xi YouTube video, meta jkun hemm xi esperiment jew hekk jgħid dejjem jgħidu don't try this at home. Jiena fil-każ tiegħi ngħidilkom pruvaw, oħolqu kjass, kjass b'mod tajjeb, użaw l-enerġija tagħkom biex tagħmlu l-ġid fis-soċjetà anki jekk ir-riżultat forsi fl-immedjat mhux ħa tarawh, anki jekk mhux fl-immedjat, imma jekk taf li qed tagħmel il-ġid, il-ġid ġid ħa jibqa'. Grazzi.